Cuti si ahcun nihin ni caan ahhin US in hin tahchunhnak van la ko usih law US ummi kan si caah US politic dirhmun in van la ko usih law US rampi nih ah same-sex marriage zong hi ka cohlan ko a ti tikah uh, same-sex marriage zong hi a ṭha ko a ti tikah kannih Laimi nih cun uh, Chin miphun in tahchunhnak kan laksan. Chin miphun nih cun ah kan duh lo kan ti lai cu te same-sex marriage cu. Zei ruangah ti cun Sodom le Gomorrah te pawl a rawhnak zong cu kha bantuk vialte ruangah si ruangah khan rawh kha kan duh lo kan ti lai cu. Khrihfa tha zong kha kan duh lo. Sihmanhsehlaw rampi nih a tha bik in a miphun a rammi ca tlukruannak tha bik in a serpiakmi kha a si tikah kha nangmah zong nih na van ram nih a sermi a ṭha bik timi kha na pawmpiakmi a si ko tikah cu hlan biaruahnak kan neih zongah hin hi bantuk ram nih a kalpimi hi cu cohlan ko ka pom ko an ti hna tikah hin vei pathian pathian ai bochan taktak lomi pastor bantuk ah khan an van ruah hna i nang zong nih rampi nih a kalpimi hi cu a ṭha bik ko tiah uh, na van ruah ve tikah hin a piangthar lo ti bantuk hna zong Pathian a hngal taktak lo ti bantuk hna zong in an ruatmi hna van um sual hna sela hi kong ah hin zeitindah a hlei deuh khun tein van hrilhfiah na duhmi a um maw? Oh, ka chim duhmi cu tunai kha kan palan an theih piak thiam ko lai Mm. Kan innchungkhar ah bia bia kan innchungkhar ah minung pahra kan um. Mm. Pahra kan um tu zoke tu ka rian tuan nak le ngon ka um nak ah tu hi minung pahra long silon minung ah som som som di kan um. Mm. Som som kan um ya hen ake be mi zon um nak khong ngai lo mi zon um zu ari mi zon um chule kun la ei mi zon um asir mi zon kan um mi. Kha kha kadu kadu mi zon silo eh. sese. Sihmanhsehlaw ka upat hna, upatnak ka pek hna. Hi ka lung chungah cun i thleng hna seh ti cu ka duh tuk ta. Ka duh tuk ta. Thil an i thleng hal lo cu inn in cu ka dawi lo, ka dawi hna lo. Sese. Cu rangah tu na ka chim ho chami cu anmah kha anmah bantuk kan um ve lai ka ti duhnak si loin anmah an kal ning nawl ngai lo ding cu ka theih theih nawl ngai lo cu ka theih ko nain upannak pek upannak pek in kal kal ka um le ka um um ka thi ka chon deu se te ka ti dunak tu ka si se se se se ma ka tha fiang deuin van in hal ning la ni in chung khara hin LGBT hi van um sual hna se la Tahchunhnak ah maw, atu na chim hi a fiang tuk ko natein LGBT um ko hna, um hna sehla anmah pawl zalon pek kha maw nai thim deuh hna i Pathian duhnak Pathian duhnak tu ah dah nai thim deuh hnga zeiti phunphai khin dah uh, kan chim lai ti si ahcun se Pathian nih kha pawl kha cu a huatmi si caah khan maw a cheukhat nih cun kha bantuk raih va pek zong kha kan duh lo caah khan zeitindah nai thim ning sisem o atu LGBT te biafang na vun tuah caah kan kan in chungkhar ah lom lo ka thai rih lo i a um cia mi ka chim lan mu kan in chungkhar tu a um mi cu zuri an um Zuri a nungmi kha zuri pawl kha zalonnak a pe hna lo. Ka ngaihthiam hna, ka ngaihthiam hna. Ka ngaihthiam hna i anmah kha zurinak ruangah an champangmang vialte kha ka bawmh hna. Zuri hnu cu champangmang tam tung ngei cang kha champangmang kha ka bawmh hna i sinan ka lung chungah Bawipa Thiang Thlarau nih bawm hna seh i thleng te hna seh timi cu ka bawh ko. Ka bawh ko. Puak zuk zong an um. Kong zungmi kha zalon na ka pe hna lo. Sinan ka ngaihthiam hna. Khati khan kan kan chunglan kuak zuk lawng za zuri zong zia thalo zong tangka chia zong an um. Tangkaan siami kha zalon na ka pe hna lo ka bawm hna lo. Sinan ka ngaihthiam hna i tangkaan siami kha he te ka bawm hna. Si cu tikah atu a kum kul le kum nga kan phan cang i khaleo i zu rak rimi hna kha tu he an ri ti lo i an an luat cang. A luat ni he ka chimmi cu rak kan ngaihthiam hna lo kan rak kan tlau ko lai an ti. Midang thil kan lo an cang ko lai eh, ti ramdang ramdang sa USA mi kha bantuk ko kha ramdang an doi zan thak ko lai cu. Mm mm. Curuanga ngaithiam le upatnak an pem cu chachuan chona alang nak se te ka chim dumi kha si ka to ve dai ka ti lu nok si lo.